Helo, shwmae, croeso chi i Cymeriadau Cymru gyda i Chris Jones, a wythnos yma, wel, fi wedi bod yn trial cael hon yn y podlediad ers, wel, mae'n swnio fel blynyddoedd, ond yn sicr misoedd a misoedd, yw enw hi yw Meinir Howells, neu i fi, Meinir Ffermio, fe ddwi ddiod, Meinir, sy'n rwyt ti? Fi'n gwrdd, diolch, ie, mae sawl enw da fi, actually. Mae ma, ma rhai gael fi'n mynd i'r ffermio, mae rhai gael fi'n mynd i'r mae steilo, achos fyna ges i'n enni. Oh, a wedyn mae rhai nawr yn cael fi mynd i'r siadog, fe? Of gwrs, ie, ie.
Yeah. Ond i, fi, ti lawr ar y ffôn i fel meinir ffarmo, oce? Okay? So, um, ffarmo. Ie! Ie, wel, ti yn, yn amlwg, yn, yn ffermo, newn ni siarad am hwnna mynd i da, a ti hefyd yn gyfnrwyn rhaid. Pa un sy'n rili really rhaid ti, bydde ti'n gweud ti yw'n cynta? Oh, sa i'n gwybod. Ti'n be, variety of the spice of life, fe. A ti'n yeah. fel mae ar hyn o bryd, fi, mae bywyd ar ffarm yn gallu bod yn unig iawn. A fi'n pwysleisio hyn bob man fi'n mynd. Os, os ti'n byw, byw gytra ar y ffarm yn llawn amser, a dim yn gadael clws y ffarm, fel mae rhan fwyaf o ffermwyr nawr, mae fe'n gallu bod yn anodd ofnadw, anodd yn feddyliol, a hmm. just o ran, ti'n teimlo dy hunan fel yn mynd i'r un ryt bob dydd a dim wneud i mi gwahanol. So, pan fi'n cael mynd off y ffarm unwaith yr wythnos i gyflwyno, mae hwnna yw'n yw holiday bach i wedyn fi'n gweud. fi'n joio fe, mae'r cyflwyno, mae fe'n ma freuddwyd yeah. cael gwneud y gwaith.
A, a pan fi'n gadael wedyn. Ie, yeah, ma, sorry, mae'n ma, ma, ma ddiddorol clywed ti'n gweud na, achos mae Alun y Ledir, ti'n gweithio gyda ti ar ffemio, wrth gwrs wedi bod ar y podlediad yma, fe wedi siarad yn onest iawn am yr, yr cyfnod eitha tywyll a the trwy ddod rhai blynyddoedd yn ôl, ar ymwneud union reswm na mewn ffordd, achos o pethau ddim yn mynd yn dda, bod e'n teimlo'n eisiau, yeah. a fe ti'n gweud unigrwydd ffermo. Ond fi wedi edrych ar, ar dy Twitter account i, a mae'n gweud, TV presenter, farmer, and proud mum, work hard, play harder. A o'n i wna'n, o'n i wna'n sort of crynhoi meinir ffermo i fi? Odi, fi cyn i bod e. Ti'n bod, so'n i'n cael amser i fynd off ar holidays a neu pethau, ti'n bod, gormod off y ffarm nawr. Fe, ond fi dal yn gweud e, pan fi'n mynd off i gyflwyno, hwnna yw'n amser Dydd Beiner.
Unwaith fi'n fi codi'n gynnar, fi'n mynd mas, fi'n gorffen jobs fi ar y ffarm, fi'n sorto'r plant mas, wedyn gyda help Gary wrth gwrs, achos mae fe'n gret gyda'r plant a phopeth. Right. Ni'n sorto'r plant mas, rhoi nhw'n yr ysgol neu ble bynnag maen nhw fod, a unwaith yr y hewl wedyn i fynd i ffilmo, fi jyst yn cymryd anadl ddofn a fi jyst yn meddwl, right, amser meiner yw hwn nawr. A fi jyst yn teimlo fel a fi'n teimlo am y peth, efe. Hwna yw'r cyfnod le fi jyst yn gallu cael bach o goler, Tywod, mynd a cael cawod, neu bach omdrech, a yeah. just cael amser i fy hunan, ti'n bod? Ie, ie, ie, mae'n siŵr dwy meinir, yn meinir adre, a fe ti'n gweud meinir sy'n yn y car efo i, i, i ffilmo, fe ti'n gweud bach o golyn ma'n, ti'n gwisgo beth yn neis, sy'n edrych yn gred, so felly mae dwy wahanol, ond I suppose, ti'n meddwl, mae'n gwestiwn digon dwb, ond on oedd e weddol anochel mewn ffordd, mae i fyd ffermio fydde ti yn mynd, oedd e, achos ti wedi cyfyfagu ar fferm gan teulu fferm, fi fi sy'n lwcus iawn i, i, i, i dod i'r fferm blynydde yn ôl, a o ran demwgwraeth i, oedd e'n weddol anochel, mae dyna beth o ti wedi gwneud, efe? Ie, yeah, wel pan o'n i yn yr ysgol, yr ysgol uwchradd, oedd pawb yn dechrau holi o beth ti'n mynd i wneud nawr Meinir. O'n i fel, wel, ffarmo, mae'r mae ateb yn syml. A wedyn, o mam, yn, i cofio, mae'n gytro yn nosweth a, a gweithio yma, o, mae'r athrawon ar ynghefen ni, mae'n fi fynd i'r coleg. Pwy sy'n eisiau mynd i coleg, o'n i'n gweud, efe, ti'n bod, ffarmo fi mae'n neud. A fi'n cofio mam yn ystod fi lawr a gweud, wel, Meinir, ie, cer i'r coleg, falle alle fe wneud lles i ti. Okay. Ond pe sy'n eisiau mynd i'r coleg i ddysgu am farmo, y fe, na na beth oedd attitude fi ar y pryd, y fe. Yeah, a oedd yeah.
mam yn gweud, iawn, beth os mae pethau'n mynd o'i le, mo, fel, fel merch, dwi e ddim wastod yn rhwydd i just clatio bant, ti'n a cymryd dros o'r ffarm, achos mae ma, ma fe bach yn wahanol pan ti'n magu teulu a pethau, achos mae plentyn yn amlwg, mae'n mae dibynnu ar y fam yn fwy na

o ti'n teimlo rhyw fath o bwysau mewn ffordd i aros ar y ffac yn mynd droso a caru'r awen i fynd y bethau a neu o'n nhw'n gweud na, neu ti be bynnag ti eisiau gwneud? O, oh, mam a dad yn gefnogol tu hwnt, yn gweud, os ti beth yma'n ffarm o, mae'r ffarm mae i ti, mae dyfu brawd hefyd yn y Francach. Oh, right. Ond wedyn, o'n nhw yn teimlo fel dylen ni fod yn trial neu rhywbeth bach arall, so bod 'da fi rhywbeth wrth gefn petai'r ffermio ddim yn mynd yn iawn. A fi'n credu dyna oedd y penderfyniad gorau yn sicr, mynd i Aberystwyth i wneud um, gradd, a wedyn just creu cysylltiadau, a hefyd fi'n credu ehangu gorwelion. Oedd e, a ti bod, oedd e'n gyfle i, i gwrdd â phobl eraill a gweld bod fwy i fywyd na mond mynd nôl a ffermio'r y ffarm o dan i gytre, ti'n bod? Um, yeah. Mae eisiau wrth o backup plan, os e? Os oes, digon teg.
Ond on wedi gweud na ni, ti'n mo, ti'n mo, fi eto fi wedi siarad a lot o, o ffermwyr um, ar y podlediad a yn bersonol hefyd. Mae rhaid ti byw y bywyd, mae hynny yw, dim just bywyd, dim just job yw e fe. Ti'n goffod ti'n gwybod pa byw hwn cant y cant, yn ti, really? A felly yw hynny o beth, mae'n mae yna anoddach, mae'n achosi pob fath o broblemau eraill. Really. Ond os na ti'n byw e, mae bach fel rhedeg pub yn really. Os na ti'n ti byw e, yeah. yna so ti'n mynd i lwyddo mewn ffordd. Felly, wyt ti'n ffindo na yn anodd, mae, mae dyma dy gant y cant i, i roi, fi'n gwybod ti'n cyflwyno digon teg, ond ti'n teimlo bod ti'n, oh shit, fi, fi jyst moyn rhoi y bant yn bach a jyst, jyst cael brec yn gyfan gwbl, neu oedd e wastad cant y cant?
Na, fi credu fi wedi bod yn ffodus, fi wedi priodi Gary, a mae'r ddoi ni mor debyg mewn rhan fwyaf o gweddau. A mae'r ddoi ohono ni'n caru'r ffarm sydd gymaint, a dyna beth yw ein bywyd ni. Mae plant sy'n dod gynta yn amlwg, mm. ond y ffarm wedyn yn agos iawn. Ni'n rhoi'n bywydau mewn i'r ffarm. Byddwn ni yn Mae'r ŵyn a'r lloiau, mae'r lloiau wedi dechrau heddi, a mae'r ŵyn ar fin cychwyn, a dyna ble, ble byddwn ni nawr, yn y siedau yn rhedeg nôl ymlaen bob awr o'r dydd, ti'n modd? Um, os bydd bywch yn dod â llo am ddoi'r gloch y bore, dyna lle fydda i a Gary, y ddoi o'n i mas na'n. Achos os nag y ti lli gofalu ar ôl yr anifeiliaid, dyn nhw ddim yn mynd i ofalu amdano ti. No. A maen nhw fel teulu ehangach i ni mwy na dim. Ni moyn edrych ar ôl nhw. Mae enwau dyn ni ar y gwartheg i gyd. So, ni'n teimlo bod ni'n gadael nhw lawr os ni ddim ne. Ti'n gwybod sydd da fi? Mae fe'n yeah, no, no, anodd. Sicr. Yeah. A ni'n lwcus, mae'r plant ar hyn o bryd, maen nhw'n dim ond yn ifanc, 4 a 6, efe. Ond ar hyn o bryd, mae nhw mewn gyda ni yn caru'r anifeiliaid yma. Mae gyda nhw anifeiliaid i hunain. A chi'n gallu gweld, ti'n gwybod, y gofal sydd da nhw dros yr anifeiliaid nawr, mae fe'n, mae fel se fe yn ei gwad nhw yn barod, ti'n modd? Gobeithio, yeah. wela nhw sens, a newn nhw ddim ffarmo, fe, ond um, ar hyn o bryd, maen nhw'r un mor ddola ni am yr anifeiliaid a, yeah. ac am i A, a, a ni gyd wedi gweld hynny, achos wrth gwrs maen nhw, ti, ti ar y cyfryngau cymdeithasol, a ti, maen nhw yn amlwg wedi bod ar y gyfres uh, ar Esperex sy'n sy mas ar hyn o bryd, wrth gwrs, oedd hwnna'n benderfyniad eitha anodd i wneud? Oedd ti moyn, ti'n bod, ti'n bod, ti'n bod yn ôl yn gweld bach o bob peth, neu oedd e'n, oedd e'n rhywbeth o ti'n rili really eisiau i bab i weld, wei, okay, mae ma fwy i ffermo na jyst beth i weld, mae yna hwn a hwn a hwn a tu ôl y scenes y fath na beth, ie? A gan gynnwys y plant a gynnwys y teulu. Ie, yeah, fi'n credu, Y broblem yw, achos o'n i'n cyflwyno ar ffermio a weithiau byddwn ni'n ymchwil, weithiau byddwn ni'n cyfrwyddo, beth bynnag, o'n i'n ffono ffermwyr lan a ni'n gweud, o, dech ma'n plis, allwn ni ddod i'r ffarm i ffilmo hwn llall ag arall. A byddwn nhw'n gweud, na, na, mae gormod o fest yn ni, oh, neu, yeah, yeah. na, na, sy'n so ni moyn criwiau teledu ar y ffarm. A wedyn, pan gyfrnodd Espod y Rec um, i fi, petai ni'n gallu agor gater ffarm i'r cyhoedd, wel, o'n i'n teimlo fel, Galler i ddim gweud na. Yr holl berwyr i fi wedi trio perswadio okay. dros y blynyddoedd, ynddo fe, i agor yeah. gat y ffarm i ni, i fynd i ffilmo. Ond i'n teimlo, wel, gallai ddim gweud na i fod yn deg, ond oedd rhaid yn amlwg check o'r gari. A byddwn i'n pendrani am spel am y peth, oedd e ddim yn benderfyniad rhwydd, ond beth o'n i'n awyddus i wneud, be o'n i'n bylon gwneud, mon bod nhw yn dangos y pethau da a'r drwg. O'n i ddim eisiau bod, yn, bod nhw'n dod fan hyn a dim ond cwod, golygu'r pethau gwael mas. Ah, no. O'n i moyn efo yn hollol naturiol a dangos bywyd ffarm go iawn. Chwod, achos I unrhyw un sy'n byw ar ffarm, dyw e ddim yn fêl i gyd. Mae yna ddyddiau tywyll, caled, a chi'n cwestiynu eich hunan o hyd, pam ni'n neud hyn, ond i ni'n neud y peth iawn. A mae'n gallu bod yn anodd iawn. A wedyn, mae yna ddyddiau pan popeth yn mynd yn weddol, a chi'n meddwl, right, oce, okay, ni off to nawr, a codi calon, a, a ni yeah. off o fe. Ond yeah, mae'r yeah. ma ma llon a'r lleddf, a ni am dangos y ddwy ochr, dim dim ond y pethe da, achos wedyn mae pobl yn gallu uniaethu 'da chi, a hefyd teimlo'n normal, achos pan 'ych chi'n gweld rhywbeth yn mynd o'i le, pan chi'n mynd i'r mart a chi'n siarad â rhywun a maen nhw'n gweud, o, golles i ddafad bore 'ma, neu golles i fuwch bore 'ma, yn barod iawn, mae'ch problemau chi yn teimlo'n normal, A ni yeah. eisiau'r teimlad na fyd, chymod, bod ni yn dangos y pethau gwael, fe bod pobl yn gallu unieithu dyn ni hefyd, yn dyfa? Ie, yeah, a hwnna'n byrym yr un da, chi, fi'n credu dyna beth sy'n neud ymwneud boblogaidd ar Esbrec, achos mae bobl normal, gwylwyr normal ar Esbrec, moyn gweld pobl normal wrth i gwaith, fe ti'n gweud y da a'r drwg, ond yn hynny o beth ti'n gweud mae yna bethau da, bethau drwg. Mae rhaid ni ddod lan ar, ar B-word, fe fi'n gweud, y, y Brexit. Y, y, ydy pethau wedi newid, o dyn nhw wedi mynd yn anoddach, hyd yn oed um, oherwydd y blinkin Brexit yma? Ie, yeah. y broblem dy Brexit yw, mae Covid wedi dod a fel taflu blanced dros y cyfan, a falle um, cuddio lot o broblemau Brexit yn fy marn i. Mae lot o hmm. bethau'n cael ei feio ar Covid, ond fi'n credu os o'n i'n mynd mewn i ddyfnder ac edrych beth yw'r broblem Brexit sydd wrth wraidd llawer o'r problemau. Um, so sa'n gwybod, mae, mae pa, pawb wedi mynd yn dawel am Brexit ar hyn o bryd. Ond fe reit, ti'n iawn.
Yeah. Ond mae bod yn bethau fel y, y, tymod, y, y, y bureaucracy a'r red tape a'r ffurflenni a'r ffaith bod dim help Ewropeaidd, oeddi hwnna'n beth da neu beth drwg, fi'n siŵr iawn. Mae ma, ma bod wedi newid newid agwedd tuag at ffermio, a newid eich, eich ffordd chi o ag edrych ar bethau falle, fe chi dod yn fwy hun yn gynhaliol falle, fi'n siŵr, ydy hwnna'n hwnna rhywbeth chi'n gofio meddwl fwy o fwy amdano, fel lot o ffermwyr yn amlwg? Wel, pan mae pobl yn meddwl bod nhw'n pleidleisio um, i adael Ewropeaidd, bod nhw'n pleidleisio i lehau gwaith papur ar y ffarm allan nhw byth fod mwy anghywir, achos nawr, i ni yn eistedd rhwng dwy stôl, ni dal y moyn marchnata gyda Ewrop, felly mae rhaid ni dal gwneud y gwaith papur yna a dod lan i'w safon e nhw, ond hmm. wedyn os i ni eisiau marchnata gyda a, a gweithio gyda gwledydd eraill, wel yn amlwg mae gwaith papur arall yn dod mewn iddi. A ni'n gyd yn gwybod, mae, chymod, mae cywiau mowr wrth y, y borders a pethau sy'n henlle, fi'n gwybod, i, i lawer. A fi'n gwybod bod mil fyddygon yn goffa bod yna, a mae, mae wedi cachosi lot o ben tost. Ond hefyd, fel ni'n gweld nawr, uh, Llywodraeth Cymru yn rhoi rheolau um, ar ddŵr yr NVZs yma, Mae 'na llwyth o waith papur yn dod ynghlwm â hynny. Felly, dim Ewrop yw hwnna, ond Cymru. Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu rhoi Cymru gyfan dan ardal yr Parth Neitredau yma, yr NVZ, ac o ganlyniad, Cymru sy'n rhoi fwy o waith papur arnon ni. Felly, oedd y ddadl bod chymod, gadael yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i olygu llai o waith papur yn hollol anghywir. O, diddorol, diddorol, i'n sylweddoli ni. Beth am ar eich gyfeirio ddim yn hynny yw, ti'n mae'n ma, ma gallu bod yn bwnc eitha dyrleol, a fi wedi siarad â, a Gareth, Gareth Wyn Jones am, am, am y fath yma o beth. E, ti'n os rhaid i, i, i chi fel diwydiant i ar eich cyfeirio dyddiau yma, a, ac os os e, ti'n modd, pwy mor bell ti'n mynd, os fwy o fwy o ffermwyr yn mynd tuag at yr, ti'n modd, y wind turbines a'r, ar uh, holiday cottages a, a wneud fath na o beth, Be, beth yw dy farn di hwnna, gwir? Fi'n credu bod e'n dod yn fwy fwy pwysig um, i arall gyfeirio ar ffarm, achos mae'n mynd yn anoddach gwneud incwm mond gweithio ar y ffarm. Mae eisiau chi falle meddwl am yddasu rhywbeth sydd ar y ffarm er mwyn cael jas incwm bach gwahanol, achos mae costau wedi mynd yn eithafol o uchel ar y ffarm y dyddiau hyn. Mae wedi mynd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Er enghraifft, mae da ni uh, fertilizer nawr yn y shed. Ni wedi prynu'n barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. A dim ond digon ar gyfer cnwd cyntaf o silwair sydd da ni yn y shed. A mae hwnna wedi costio 20,000 i ni o bunnoedd. A chymod, Dwi e ddim yn edrych yn lot o gwbl. 20,000 o bunnoedd just ar gyfer wneud silwair, cnwd cyntaf ar gyfer cael porthiant i'r anifeiliaid dros y geia. A wedyn, wrth hmm. edrych ar y ffigurau, mae y pris y gwrtaeth, mae wedi cynyddu i ni dros y ddwy flynedd ddiwethaf rhyw 500 pint y dynell. Felly yn fwy yw hwn nawr, efe? Yeah, yeah. Ac ar yr un pryd, mae dwysfwyd i'r defed nawr yn y shed, achos bod ni'n wyna. Mae hwnna wedi cynyddu rhyw ganpunt y dunnell dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac ar yr un pryd, mae pris ŵyn nawr, ŵyn tew, deg y cant yn llai wrth gymaru â'r un cyfnod y llynedd. Felly mae'n costau ni'n cynyddu, mm, a fel mm. pris sioe nawr, deg y cant yn llai wrth gymaru ag y llynedd. Felly dyw'r peth ddim yn gwneud synwyr, dyw'r yn amlwg mae hwnna'n tanlinellu, dyw ffarmwr ddim yn gallu cario ymlaen fel hyn. Mae eisiau fwy o gefnogaeth ar ffermwyr Cymru ar hyn o bryd. Ond wedyn... Nid ydau ohono ni'r gaf. Ie, o, hiol, ond ti'n mynd beio ffermwyr wedyn am ar eich cyfeirio ti, ti'n mynd beio nhw wedyn wrth gael yr, yr turbines yma, neu, neu fe ti'n gweud y bythynod yma, neu hyd yn oed gwneud mail neu beth bynnag. Ti'n ti mynd beio nhw, ond un peth arall, ti'n cymryd yn cael hoi fach, uh, beth am yr agweddau pobl tuag at um, Cymru, tuag at cig mewn ffordd, uh, ti'n modd, yr uh, uh, vegans a mae pethau yma, agweddau pobl yn newid, a mae lot o ddadleuol wedi bod, mae Gareth ei hun wedi cael, ti'n modd, wedi cael abuse trian am, uh, ti'n modd, i agweddau fe. Ond i chi, fel diwydion hefyd, wedyn goffod addasu a meddwl am, am fi, wel na, mae'n stupid chi tifflu, mae addasu ar gyfer vegans, ydy fel ddiwedd y dydd, cig, cig i chi'n, ti'n modd, baratoi, yna fe. So, ond o'ch chi'n goffo meddwl am y fath yma o beth? Am y trends marchnad, os da gedi?
Wel, y, y peth mae ti gofio yw, sy'n os beth yw dy ddeiet ti, ti'n ddybynnol ar y ffarmwr bob dydd yn y fywyd. Mm. Ti'n bod, mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae ma yna gymaint o bethau sy'n cael ei wneud allan o gynnyrch amaethyddol. Os ti'n byta llysiau neu ffrwythau, ti dal yn ddybynnol ar ffarmwr. A y neges dwi wastad yn gweud yw, sy'n os beth yw'r ddeiet ti, bwyta'n dymhorol a phrynu'n lleol yw'r allwedd i arbed y blaned, achos mae'n amlwg yn gwneud synnwyr, os ti'n lli byta'n dymhorol ac yn lleol, mae'n lot well i ti na chario bwyd o ben draw'r byd i gyrraedd dy blat di, yn dywe? Yeah, okay, okay, synnwyr yeah. cyffredin yw hynny. Oh, yeah. Ac wrth prynu a chefnogi'n lleol, mae'r economi lleol hefyd yn elwa. Felly, dwi ddim yn, dwi ddim yn credu y ddadl feganiaeth i gyd. Yeah, a yeah, mae yeah. da ni, er, tywod, yr statws um, dynodiad daearyddol gwarchodedig ar ein cig ni, yr PGI status yma. A right. beth mae hwnna'n gwneud yw roi hyder i'r cwsmer bod ein cig ni wedi cael ei gynnyrchu um, o safon uchel iawn, gyda safonau iechyd a lles uchel, bod e'n cael ei gynnyrchu yn gynaliadwy, bod e hefyd yn ddiogel ac yn fforddiadwy i'r cwsmer. Felly, o ran ein cig ni yma yng Nghymru, mae gyda'r gorau yn y byd. Hmm. A dylen ni ymfalchio yn hynny. Ac hefyd, nawr, wrth gwrs, mae'r Amerig wedi dechrau uh, ailgydio yn cig oen o Gymru ac wedi dechrau prynu cig o'n. Oh, a mae hwnna'n hefyd yn rhoi bach o hwb i ni yn dangos bod yna hyder allan yna am ein cig ni. Mae, mae bobl yn moyn e. A gobeithio, o fewn y pum mlynedd um, nesaf yma, fe fydd y farchnad yna werth tua 20 miliwn o bunnoedd i economi Cymru. Felly, okay. na, dwi'n brawd o beth ni'n neud, a fi'n credu mae'r ffaith bod dan i'r statws na'r PGI status yna, a ffaith bod pobl o, o dramor yn dwlu ar ein cig ni, mae'n jyst yn rhoi chybod, yr hwb bach yna yn gweud, na, yeah. chi yn neud yn iawn, a pyd yeah, yn digalon ni. Na, a ges i uh, uh, boi o America draw dy fi'n ddiweddar, a ni'n dangos uh, fe o gwmpas Cymru, a oedd e'n syni faint o ddefed oedd yn Nghymru. Sa'n credu bod wedi gweld gymaint o ddefed yn California. A, yeah. a, a, a wedyn, uh, reit, sa'n ma'n corio fan ti, fi'n mynd i roi quiz bach i ti am ddefed. Ond anyway, oh. cyn, cyn hynny, fi'n mynd i roi deg cwestiwn bach i ti. Fi'n roi deg oh, cwestiwn bach i ti. A, a gei di ateb, gei di ymlaethu, os ti'n moyn, gei di esbonio, felly yn yr y cloc ma'n nawr, felly, um, meinir ffermio, uh, rygbi neu pel droed? rygbi.
O, yn syth, rhaid, oce. Okay. Na de, fi'n credu bod fi'n gwybod ateb i hwn. Person hanner gwag neu hanner llawn?
Mae'n dod i pwy ti siarad â. hanner gwag ydw i. Efe? Er yn ffodus, ie. Yeah. Well, fi wedi cael sioc, o'n i'n meddwl bod gwag ydw Efe wir, ti wastad yn yeah. ochr, ochr wael pesmister? Dwi'n degol ti hwnt, dwi wastad, o, oh, gofyn ti gari gŵr. Okay. Dwi'n berson ofnadw. Gweld, gweld yr ochr dywyll o hyd. O, oh, oce. Okay. Wel, yn hynny o beth yn, Be fysa ti'n dweud yw dy wendid fwyaf di? Hwna? Hwna'n un ohonyn nhw, ydy, yeah. yn sicr. Yeah. Oce, okay, oce.
Okay. Um, pa bwnc oedd y ti weitha yn yr ysgol? Um,
gwyddoniaeth. O, oh, oce. Okay. A, o, oh, dage, sori, daearyddiaeth.
Efe? A mae unrhyw un sy'n am o fi'n gwybod, mae

Na, nes yma ti wedi rhywun, ti'n bod, personol y bethau, o ie, mi fod yn celeb neu rhywbeth, ti'n bod, rhywun yn ddybyddus. Um, Oedd yna rhywun? Bod, um...
O, wna i roi fi ar y spot. O ie, fi'n cynnig na.
Dim clyw yn fi, actually. Um... Ac oedd rhywun enwog o ti'n meddwl, ww, a posteri ar y wal, fath na beth, neu... Na. O'n eitha boring. T'o' beth o'dd 'dy fi ar ôl? Llunio anifeiliaid. Chi'n gweld da yy yy llunie da a a defaid a o jiw jiw yw wir. Ocê. Na ma' hwnna'n iawn t'mo' hollol iawn reit ma' dim dim angen ti ga'l crash. Ocê pryd o'dd y tro dwetha nest ti lefen? Yy, t'mo' be'? Bore ddo, on' ma' 'wn yn bach o yy foment falle i bobol sy'n playing on o'dd yym o'dd y plant yn mynd i yr ys- yy yn mynd i'r ysgol a fi bwyty wyth o'r gloch, o'n nw heb godi eto, a fi'n lico ca'l nw'n barod erbyn tua cwarter i naw a wedyn ni'n mynd i'r ysgol on' o'dd Heffer yn dechrau dod â llo, a wna Gary, oce, okay, mae rhaid i mi dynnu'r llo yma. Ac erbyn hyn, oedd hi wedi 5 munud wedi 8, oedd y plant dal eb godi, a ni fel, o oh, na, be fi'n mynd i wneud? So roes i brecwast ar y ffordd, doi peil o ddillad yn barod i'r plant, a es i ddyn o'n lan, oes i gryndwch guys, 4 a 6 i nhw, fe, oes i rhaid heddi, chi'n goffod gwisgo chi dan, yn barod i fynd i'r ysgol. Mam yn mynd tynnu llo, erbyn bod fi'n ôl, ma' rhaid bod chi'n barod. A ni byth yn meddwl bydden nhw yn, achos so nhw byth wedi gorfod gwneud o'r blaen, efe, mae jyst yn rhwyddach i ti wisgo nhw dy hunan. A anyway, tynol ni'r llo, rhedais i'n ôl i'r tŷ, oedd hi tua deg munud i naw, a dda ddoi nhw yn barod i cotio arno, a o nhw cotio, bagiau, popeth yn barod, oh. nhw'n bwysio gwallt a phopeth. A ni oh. fel, just bostas i mas o lefen, achos well, o'n i'n... Oh, what a O'n i'n proud o nhw, a o'n i'n oh. just yn teimlo fel, oh. Ond dyna beth yw byw ar ffarm, o fe. Ie, o, fi'n prawd yn os, edo wedi cwrdd yn y chwarae, teg yn os, o, yes, god, da iawn, sef efo ti wedi lefen, oce. Um, glerydd oer neu glerydd poeth?
Poeth. Oh, okay. Yn sicr.
Efe, ti'n mynd o'r oer fel? Na. A doi bach arall, te, um, so ti'n cael y cyfle, a wedyn ti'n cael amser i gerdded, um, da ti'n cerdded ar y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Blynyddoedd. Dyn fe? No.
Yeah. Okay, yeah. Yeah, yeah, yeah.
okay. Ie. Yeah. Ar un olaf, a mae hwn bach yn, yn hyd yn oed fwy personol, mae chi a meddeiau fi, ond uh, wyt ti rioed wedi dwgyd yn rhywbeth? Um... O na, cymod, so ti'n mor bledi berffaith â ni, sbos sib ti? Dwi'n mynd sy'n meddwl, ti'n rhaid yn y sport ychan. Um, a dwi'n mynd i dwgyd rhywbeth. Ti'n mor, ti'n byd Beiros.
Ydw, Beiros. Beiros. Beiros o hyd. Ie, yeah, okay. mae camera yn gallu gweud wrtho ti. Fi fel, o, oh, uh, ella gyda'r thig beiro i roi sgrifennu roi wf neu rhywbeth, a dyn nhw beth yn cael yn ôl. O, wedi cadw fe, ie. Yeah.
A dim byd mwy difrifol yna? Na, oce. Okay. Um, to be, erbyn diwedd, falle da ni cofio am rhywbeth.
Wel, right, well, fe, diolch i ti fanna, diolch yn fawr mor onest. Yn hynny o beth, yn gabod ti yn meinir goody two shoes fan hyn. Nag os ei hynny gwbl. Wel, amlwg bod ti.
Newn ni, gan i fy nôl i'r ddechrau dden, i, i um, gweithio ni esbonio i ni un o le wyt ti, barddal o Gymru wyt ti, a le ysdi ysgol ac yn degyd. So, uh, merch o Gapel Eisac ydw i, uh, ger Llandeilo, yn Sir Gar. A wedyn nes i ysgol gynradd Llanfynydd, ysgol eglwys o ddi, ond ysgol fach iawn, dim ond rhyw 30 o blant o ddi. A wedyn mynd i Trygib yn, yn Llandeilo wedyn. A ie, yeah, joio'r cyfnod, chymod, yn yr ysgol. Oedd e'n chymod, o'n nhw eitha hyblyg pryd hynny dwi'n credu, achos pan fodd drwy mart pwysig mlaen, o'n i'n cael dyrwyr off, o'n i'n mynd i'r mart, fe, neu sioi, neu fel a oedd hi, o'n i'n, nes i, nes i cael sawl dyrwyr off, nes i mitio sawl dyrnod. Wel, wel, wel.
So, o, o ti'n ddisgybl da hynny, o ti'n ti, o ti canolbwyntio ar, ar dy, ti'n modd, aroliadau, dy waith, neu oedd chwaraeon yn y mewn, neu, neu, neu ffermo oedd pob peth? O, o ti'n, o ti'n rhywun sy'n neud y chwaraeon? Ie, do, nes i, nes i wneud tipyn pan o'n i'n ysgol, o'n i yn un oedd yn taflu hynna'n mewn i bopeth, popeth o'n i'n gallu. Sa'n gweud bod fi ar un mwyaf bright yn yr ysgol, um, o'n i ddim, ddim addysg oedd popeth i fi, oedd y pethau allgyrsiol yr un mor bwysig. So nes i, o'n i yn brif ferch yn yr ysgol um, erbyn diwedd, mhm. a nes i wneud pob math o pethau, o chwarae hoci, taflu'r disgen, o'n i yn y côr, o'n i'n cyn- canu nawde, deuawde. Fi'n cofio neud cystadleuaeth wedyn fel y gyfres, the law competition o'n nw'n galw fe, a nes i roi fusne- yym cystadleuaeth busnes wedyn, menter a busnes ne' wbeth o'dd e. O oce. Ble o'n i'n goffod tîm ohonon ni'n creu busnes, a wedyn o'n i'n trio gwerthu'r busnes yna wedyn o flan panel o bobl. A fe greidon ni'r Savoy o'n hwnna, fi'n cofio'r profiad 'na fel ddoe. a mynd lan a siarad gyda, ar, ar y pryd, y cyfrwyddwr HSBC amdano'n busnes bach ni. Tiwt. A ie, yeah, joio'r profiadau gwahanol yma. Ie, yeah, ie. Yeah. Oh, a fi credu rheina sy'n bwysig, credu bod yna gormod o bwysau ar blant y dyddiau hyn, bod rhai nhw'n cael graddau, graddau, graddau. Oh, Ond yn fy marn i, beth sy'n bwysica yw bod ti wedi trial bach o bopeth a cael y profiadau yma. So fel yn, yn y YFC nawr, dwi'n ddyledus iawn i Glwb y Ffermwyr Ifanc. Yeah, newn, newn ni siarad am, am, am Glwb yeah. Ffermwyr Ifanc mewn, mewn eiliad, ond ar, ar ôl ysgol, a ti'n gwedd yn y fach bod, bod y fam wedi sort of mynnu bod ti'n mynd i goleg. Lle ys ti goleg ac i wneud be? Wel, nes i ddim dewis y pwnc, nes i dewis y coleg. Oh. a ni wedi penderfynu, os o'n i'n mynd i'r coleg, byddwn ni'n goffo mynd yn lleol, fel bod fi'n gallu dod nôl bob penwthnos i helpu ar y ffarm. Felly, Aberystwyth es i. A wedyn, ar ôl dewis y brifysgol, dewis cwrs, um, neu Cymraeg a ffilm a theledu. Oh, a hwnna'n stori fach od, achos um, oedd pawb yn meddwl, to, amaethyddiaeth byddwn ni wedi wneud. A amaethyddiaeth o'n i wedi rhoi lawr fel y dewis cyntaf. Ond wedyn nes i weld y deintydd y diwrnod o'n i'n gadael am y, prifysg am y brifysgol, e, diwrnod cyn o'n i'n gadael, A wedodd e, oh, so what you doing in university the minute? A wedes i, o, amaethyddiaeth. Oh, why are you doing farming then? A si, well, that's my life, I love farming. Well, why don't you do something new then, different? A si, yeah, mae hwnna'n syniad da. A fel afi oedd i. A mae lawr, so mae lawr y deintydd bod ti'n gyflwyno. Ie, wel, ie, falle. Neu bod ti'n neu o leia, ni gael diddordeb arall. Ie, Yn ogystal â ffermio? Diw, diw, diw, yn gwybod na. Oedd e'n eitha difyr hwnna.
A nes i, o'n i'n o'n i'n edmygu fe am fod mor onest y fi a, a gweud, well, why don't you do something different? A, ie, yeah, fel a fi oedd hi. Ond o'n i'n sôn just nawr am clwbiau ffermwyr ifanc, fi wedi siarad o sawl un uh, ar y podlediad yma ynglyn â dylanwad a pwysigrwydd uh, y mudiad, bydau. Fes ti yn rhan o hwnna, sbo, wel, o, o oedran ifanc falle, fe, a, a ti ffili pwysleisio digon rili i'w deulu pa mor ddylanwadol a phwysig yw clybiau ffermwyr ifanc. T'mo, o'n i'n ddylanwa- yn, yn, yn ymwybodol yn o'n i'n dod yn Aberaeron a dim ffarmwr o'n i'n amlwg, ond, ond bydden i'n meddwl bod, bod y clwb lleol ti wedi cyfrannu lot at dy fywyd di falle, at uh, dy ddylanwadau di, sut o ti fel person, beth o ti'n ei wneud yn, yn, yr, yn, y golfe, yn y dyfodol, ac suppose mae still yn, yn, yn, yn chwarae rhan bwysig iawn yn bywyd lot fawr o fobl cefn gwlad, yndi, yn enwedig? O, ydy, yn sicr.
To, fel ti wedi gweud, sy'n rhaid ti fod yn ffarmwr i fod yn rhan o fudiad y ffermwyr ifanc, achos mae'r cystadlaethau sydd ar gael a'r profiadau yn enfawr. A fi'n credu, fi wastad yn gweud hyn, dwi yn ddyledus iawn i fudiad y ffermwyr ifanc, ac yn sicr, bydden ni ddim yn cyflwyno heddi heblaw bod fi wedi cael y profiadau ges i'n y mudiad, chimod, oedd yr ysgol wedi bod yn ddylanwadol iawn, a nifer o elfennau eraill, fel y capel hefyd, yr ysgol Sul. Oh, Ond oedd y mudiad, i chi'n Chwa, chi'n dechrau pan chi'n 11 mlynedd oed, a o'n i, y mam a dad wedi bod yn y mudiad, a nhw'n gweithio fi, nhw'n pwysio fi, nhw'n cefnogi fi i wneud y gwahanol bethau yma. A chwa, chi'n trial rhywbeth weithiau fel fi'n cofio fi'n coginio rwy flwyddyn yn y rali, a o'n i'n anobeithiol yno fe. O'n i, nes i losgi dŵr os glywes ti sio beth, right? Fe am y dosbarth yn sych.
A, a dyna pwy mor ofnadw o'n i um, am goginio. So o'n i'n, ti'n lli cael y cyfle i drio cystadleuaeth a gweud, oce, okay, dyw hwn ddim i fi. A wedyn falle bod ti'n trio rhyw gystadleuaeth arall, okay, a ti'n yeah. meddwl, ie, yeah, oce, okay, hwn, o di, mae hwn yn rhywbeth dwi'n joio. Um, fi'n credu yr amrywiaeth yna ges i yn y yn y mudiad sydd wedi yym falle helpu i greu rhyw person fwy cyflawn drwy'r ffordd, ch'mod? A, a hyder, magu hyder, sy'n ni'n meddwl, fod ar lwyfan o flaen pobl, ti'n modd, a ti'n modd fi wedi gweld nhw'n yn y sioe bob blwyddyn yn amlwg, maen nhw'n cael gwneud pob fath o bethau. Mae hmm. bowl o fod hwnna wedyn yn magu dy hyder di. A wedyn, I suppose, mae hwnna wedi helpu ti i fynd i weithio ar doleri fel cyflwynwraig. Nawr, ti'n anabyddus, wrth gwrs, fel uh, un o'r cyflwynwyr ar y gyfres ffermio sydd wedi bod yn mynd ers, ers faint o'r blynydde mawr. Byddwn ni'n meddwl, de'r meinir, mae dy dream job di yw hwn yn yma. Ti'n modd, ti'n cyfuno, cyflwyno, a ffermo, basically, a, a, a ffermo, a, a cefn gwlad, a fath na o beth. So, mae'n mae bwrw yn dream job, yw e? Dwi yn teimlo'n lwcus iawn, a dwi wir yn meddwl hynny, um, bod fi wedi cael y cyfle i gyflwyno, achos mae e'n, fel o'n i'n gweud o'r blaen, mae fe'n gyfle i adael y ffarm unwaith yr wythnos, a ni'n siarad, be fi'n mynd i wneud yw siarad am ffarmo, beth dwi'n joio gwneud bynnag, efe. Dwi ddim fel gwaith, mae'n just fel diddordeb, dwi'n ch'mo' rwbeth chi'n mwynhau gwneud beth bynnag a bob man fi'n mynd dwi'n dysgu rwbeth newydd rhwy system gwahanol neu rhwy dric bach gwahanol a mae gyd yn helpu chi i i wella be' sy gyda chi adre a... Ie ie. ...dwi ddim yn gallu digon ddiolchgar am y cyfleodd dwi wedi ca'l yy trwy fy ngwaith. Wel ti t'mod ti'n gweitho gyda pobol ffantastig yn ti yy yn Telesgop fyn 'na a ti'n ti'n cwrdd â bobol rhyfedda swn i'n meddwl dros dros y wlad i gyd ond Be ti'n meddwl, hynny yw, mae'n mynd at blynydde, ond pa, pa mor gyfres mor boblogedd, hynny yw, o, ydy fe'n trial pelio, ydy wedi newid cyfeiriad bach, ydy fe'n trial pelio bach o bawb, nid yn unig ffermwyr go iawn y bethau? Beth, beth, ydy, dyna, beth yw'r, dyna yw'r bwriad. Beth yw'r attraction? Beth yw'r, beth yw'r, beth yw'r, ti'n beth sy'n meddwl bod ffermio fel cyfres sy'n mlaen yn, yn ti'n mo, lot o wythnosau, yn, yn, yn, yn mor boblogedd? Ie dyna yw'r bwriad yw bo' ni'n gallu anelu ch'mo' bo' ni'n pobol y dre, pobol falle sy'n byw yn y wlad ond ddim yn ffermio, ni'n tria ca'l ym mhob raglen bod 'na amrywieth, felly rhag eitem sydd yn myn' i apelio yn ehangach, a wedyn un falle sy'n edrych yy yn hyfryd, a wedyn un ychydig yn galetach wedyn ar gyfer ein ffermwyr craidd ni. Achos ch'mo' fel ffermwyr, so ti isie gweld o hyd mond pethe caled gwleidyddol, ti eisiau rhaid bach o light relief, mae'n aml. Fel, wy'n a byw yn, achles, yn, yn y siampl berffaith. Fi'n cofio pan ddechreuon nhw'n neud e ar y rhagle um, Sianeli Saesneg. O'n i'n trial gorffen gwaith yn gynnar, chyfo, gadael y shed wyna yn hunain yn gynnar, fel bod ni'n gallu bod mewn yn tîm mewn amser i wylio wyna byw ar y teledu. A byddech chi'n meddwl bod ni wedi cael llon bol a wyna mas o'r shed, ond na.
Pe gyntaf ni moyn neud yr ôl dod mewn wedyn, oedd troi'r teledu arno i wylio rhywun arall wrth i nhw wyna. Rhywun arall wrth i, ie. Ie. Oce, ie, wel, ti'n mo, mae'n ma anodd um, pwysleisio, really, pwysigrwydd y fath. Ac mae, mae cam gwlad wedi trial wneud i'r un fath o beth. Mae'n trial apelio, mae'n newid cyfeiriad bach, mae'n apelio'r bach o bawb, nid bobl sy'n amlwg sy'n yn byw yng Nghefn Gwlad. Ond A ffach mene, ti'n bod, ti wedi bod yn siarad am, ti wedi bod uh, mas dar, dar lloi heddi nawr a mae wyna, a mae'n ma anodd iawn, sy'n ni'n meddwl, jyglo y gwaith cyflwyno, bod yn fam, caru ffarm, bod yn wraig, ti'n fam i ddau o blant bach, er wedi ni bod yn edrych yn ôl i hunain, dydy fam, yn yffach chi. Um, ti'n bod, um,
Ond yw e'n anodd, neu ti'n ti berson trefnus, ti'n berson cydwybodol, um, pa mor anodd yw i? Dwi ddim yn drefnus. O gwbl. Na, dwi ddim yn credu bod fi. O, oh, um, Fi'n credu ta'r gwaith tîm yw e. Ma, dwi'n lwcus iawn, mae yna y dîm arbennig yn telesgwp yn neud y rhaglen ffermio, ni'n gweithio dyn gilydd yn dda. Chymod, maen nhw'n weithiau yn goffod dod i lan dy fi yn ch'mod, amser ŵyna pan ma' pethe yn galed gytre ar y ffarm a lloea ar amser prysura, a wedyn falle byddan nhw'n gofyn munud ola, o, wyt ti'n gallu mynd rhywle fory? Ie, fi'n dropped rules a fi'n gwneud e. Ch'mo' ma' fe'n gweitho dwy ffordd a dwi'n credu taw hyblygrwydd hynny sy'n sy'n gwneud e. A wedyn adre ar y ffarm, Mae Gary a fy- ne- ni'n yym ie ni'n mor debyg a ma'r ddou o ni'n barod i neud unryw beth ch'mod bydda i mas yn cnivo a bydd e yn bolo am bo' mewn yn tŷ pan bydd angen yn coginio ne' hyd yn o'd trial glanhau. Sai'n gweud bod e'n hwfro lot. Trial glanhau. Ond yy mae'n gallu neud swper on' yfe? So achos ma'r ddou o ni ni mas ar y ffarm a dim yn aml bydd un yn mynd mewn i'r tŷ cyn y llall, ni'n lle gorffen popeth a wedyn bydd ni'n dod mewn a fydd y ddoi ni wrthi wedyn yn gwneud swper. Yeah. Mae, dwi e ddim yn, mae Gary'n arbennig. Dwi e ddim yn un sy'n gweud, na, jobyn ti yw hwnna. Mae yna rai deuluodd dal mas na le, na, y ferch sy'n coginio yeah. a'r, ar gŵr sy'n mas. Ond dyn ni, a fel agis i'n fagu, fel awyles i mam a dad, sa'n credu bod dad yn ei lot o swper, ond um, Ie, dwi'n credu, dim ots pwy wyt ti, beth yw dy oedran di, beth yw dy ryw di, ni'n hollol yn, yn gweld yn gilydd yn debyg, ti'n bod, ti'n gallu gwneud beth bynnag ti moyn. A gweithio off y cryfderau sy'n angen, ynddo fe? A gweithio... Ie, yeah, a mae'n neud y jyglo wedyn yn, yn, yn, yn haws, nhw'n rili, ti'n bod, mae lot o beli lan yr awyr, ond mae'r ddoe chi yn ei tri nhw. Ond Yr, um, cyn bod ni'n cael hoi fach, ti newydd sôn bod uh, Hugh wedi cael ei enni, bod ti wedi alw fe'n Hanna. Uh, yr un nesaf, mae ma, ma Chris yn enw da gyda Hugh. Anyway, newn ni sylwi mlaen, newn ni sylwi mlaen. Hel y llun ydw ti. Cyn bod ni'n dod y diwedd, fi'n rhoi cwiz bach i ti nawr. A, a ni'n meddwl, o, oh, ffach, be fi'n rhoi cwiz i meini yna? Mae'n fel, mae ma rai iddo fe fod am, am, am David, really, yn gyffredinol. A, achos dyna dy bwnc ti, mewn ffordd. Ie. Wel, ti'n mo, Mae ffermio yn gyffredinol, bach rhy sort of gyffredinol. Felly, defer. Reit, pum cwestiwn bach, digon, digon rhwydd, a maen nhw'n rili really rhwydd. Reit. Yn ôl y Guinness Book of Records, beth oedd oedran y ddafad hynna erioed? Na, rhaid dewis y ti. 15, yeah. 28 neu 30?
O. 28. 28. 28, ie. Yeah. Oedd o'n anghyffredin dros ben, sy'n ni'n meddwl efo? Ydy, ydy. Mae ma dyn ni Dave a Balwen, um, a mae rheini yn eitha caled, a maen nhw yn byw uh, i oedran da, ond sa'n credu bod ni byth wedi cael un sy'n 28. Ah, Ddim o gwbl. Bydde rhyw 15 fi'n credu yw'r un hynna sydd wedi bod yn ni, 15 oh. mlynedd oed. Ond, uh... oh, okay.
All right. All right, then, um, So nawr de, mae hwn bach yn random. Pa, pa, mae hi'n embarrass gofyn y bryd cwestiwn fawr i Pa fath o ddefed oedd gan y fam frenhines, y Queen Mother? O, oh, dyn ni'n gwybod hwn. Ti'n rhaid clyw i fi? Uh,
Wel, o Loegr o'n nhw. um, na. Na, na. North County Cheviot. Ah, ie, ie, ie, ie. ie.
O'r Alban.
Ie, yeah, na ti, ie. Yeah. Right, so, na le, na fi'n gwybod bod ti wedi bod yn cneifio ar unan. Fi wedi gweld ti. Um, mewn peder awr, a fi'n gobeithio bod hwn yn iawn, achos fi'n credu bod record mae hwn yn real minefield, mae'r records yn newid drwy'r amser. Ond yn ôl yn ymchwil fi,

Sy'n an, an, anhygoel, really. Amazing. A ti'n be, mae gwylio nhw wrthi oh, yn anhygoel. Achos ti'n just yn gweld pwy mor rhwydd, maen nhw'n fel, so, ti'n fel, ti'n ti'n rhoi cillell trwy fenyn, fe? Yeah, Trwyddo yn yeah. real neis. A maen nhw'n lan, as ti'n mynd, ti'n mynd, yeah. ti'n mynd, fi wedi gweld nhw. A pa, pa mor gyffredin yw cneifio yr hen ffordd draddodiadol erbyn hyn? Oeddi bobl dal yn neud na, hynny yw? I'r gwella?
Ie.
Yr un.
O, mae rhai da yng Nghymru yn gallu gwneud hynna, oes. Mae 'na gystadlaethau i gael, a mae rhai da iawn, iawn wrthi. A da i ddim enwi neb, ond um, rhagorol. Ond bydden ni, bydden ni ddim yn gallu gwneud e, ond um, mae hwnna yn grefft yn ei hunan. O, fi wedi gweld ti'n cneifio gyda sia ti'n maffach, mae hwnna'n impresif yn y hun. Rhaid, pa fryd o ddefed yn reiddiol o ynys yn yr Alban

Uh, so, uh, Soai, S-O-A-Y, ah, yeah. neu, St Kilda, St Kilda oedd yr ynys dan yn yr Alban. So, ie, ie, Soai, ie, ie. Ti'n meddwl bach di yn nhw, gyda cyrne. O, na fe, ffain.
A wedyn cwestiwn ola, a yr, yr American nath gofyn hwn i fi, um, faint o ddefed sydd yng Nghymru?

Ie. Ie, ond... Mae di newid. Ie, yeah, well, yeah, mae wedi cael spurt bach yn ddiweddar, ie, ie. Oedd yr American man, oedd e'n gob smack fan, oedd efed, oedd, oedd, a, a, a, bod David ar, ar yr hewl weithiau, ti'n bod, ti'n bod, ar y tir comon, oedd e'n ffili, oedd e'n ffili coelio fe. Anyway. Oedd bob man, rwy'n well y god. Nes ti,
nes ti'n weddol fyna, Nes ti weddol. Dim mor dda ag o'n i'n meddwl fydde ti. Ond na fe, oedd yna lot o cwestiynau bach digon rod. Wedys yna ti twa, bod fi ddim yn uh, bright iawn. um, Ti'n bod i orffen then, o ran y fferm gyntaf i gyd, os yna gynlluniau, oeddech chi'n goffa meddwl o flaen llaw tipyn, reit, be sy'n dod lenni, be sy'n dod blwyddyn nesaf, paratoi, yn amlwg mae'r arian yn y mewn efe, pa gynlluniau fydde ti'n meddwl sy'n gyda chi ar y gweill ar gyfer y fferm? Neu chi'n just Cario mlaen. Na, mae lot o gynllunio ar y ffarm. A dyna beth sy'n anodd yn bwyty fe. Mae'n mae cymryd naw mis i fyw chi ddwy'r allo, fe. Felly ti ffili just gweud, o, ni'n mynd i gynyddu nawr, um, to, be fwy o loi, mae eisiau fwy o loi nawr, achos bod pris bif falle wedi codi, ynddo fe? Ond hmm. mae rhaid ti gynllunio o flaen llaw, ti ffili just gwneud e. Fel maen nhw'n gweud, ti ffili just troi'r tap arno, a bydd fwy o fwyd y ti. Ah. Mae rhaid ti gynllunio tipyn o flaen llaw. Um, Un o'r pethau ni wedi bod yn cynllunio yw nawr yw, ni wedi bod yn cynnal um, arwerthiant ar y ffarm yn gwerthu harddod ni. Achos dath Covid, collon ni'n arwerthiant ni, ble o'n i arfer gwerthu rhan fwyaf o'n harddod ni, yr NSA yn bylth, achos goffodd ei ganslo achos y Covid. Hmm. A dyna lle o'n i, munud ola yn goffodd gwneud cynlluniau eraill er mwyn gwerthu'n harddod ni. A'r penderfyniad wnaethon ni oedd cynnal arwerthiant ar y ffarm. A ni wedi cynnal tri nawr, a w- wedon ni llynedd, ni byth yn neud hyn eto, achos ma' fe'n tipyn o waith. A, yym, ond nawr, 'yn ni'n gweud, o, falle newn ni un arall. A ch'mo', ma' jyst rhaid, ma' rhaid gwneud y penderfyniad 'na, achos ma' ryw gant a hanner i ddau gant o herddod a defaid gyda ni i werthu yn mis Medi, a be' ni'n neud â nhw 'fe, t'od? os nag ni'n cynnal ar werthiant ar y ffarm, lle ni'n mynd â nhw, pa ar werthiant, ble? Ie, hollol.
Ie, a dyna le mae'r pen busnes yn mynd ddew, o ran, ti'n gwybod, bod ti, ti basically bod yn entrepreneur mewn ffordd, yn, yn meddwl am sut i wneud arian, sut i wneud bywoliaeth, a ti'n cymryd, ti'n bod, uh, ti'n bod uh, pethau yn dy ddwylo dy unan, felly mae hwnna'n ddigwydd. O ran cynlluniau cyflwyno den, Be le ti'n gweld dy hunan yn mynd o ran, neu le bydde ti'n lyco gweld dy hunan yn mynd o ran cyflwyno ar y tleri? Dim ond ffermio, bydde ti'n lyco hangu ar gyfer pynciau eraill, yn neud pethau eraill, neu ti'n mynd i stico ar what you know, bydde? Na, bydden i, ti'n fi'n agored i gyflwyno unrhyw beth o'n i arfer gwneud ym Steddfod Ffermwyr Ifanc, dwi wedi gwneud cwpl o sioeau, mae'r sioe frenhinol dy fi, um, a ni arfer gwneud digwyddiadau hefyd, fel, fel ti, dy fe? Um, yeah. A o'dd ma' rheina fi'n credu bod e'n neis i ga'l cyfle i neud y pethe gwahanol yma achos ma' ma' isie gwahanol math o gyflwyno on'd yfe? Pan dwi'n y Sioe Frenhinol mae fe ch'mo' rhaglen fyw yw 'i ac felly ma' sgilie yn wahanol. A unwaith fi 'di bod yn y Sioe Frenhinol am wythnos dwi'n teimlo bo' fy nghyflwyno i ar ffermio yn newid i ryw radde sy'n neis t'mo' ma' ma' bach o change on'd yw e a ma' fe'n... Ie. ...myn' i ogi'r meddwl dwi'n meddwl. Ond fel mae'n digwydd yym Ym mis Chwefror fi'n credu maen nhw'n mynd i ddarlledu fe. Dwi wedi cael cyfle i weithio yn y Saesneg. Felly mae yna raglen, um, neu cyfres yw i de, Food UK yn dod mas oh, wow. Chwefror neu Mawrth. Dyw'r dyddiad ddim wedi cael ei, ei gadarnhau. A beth yw e wedyn yw, mae dan nhw, bydd dan nhw links yn ganolig, fel yn Lloegr, a wedyn fi fydd na eitemau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Iwerddon, a dwi wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gyflwyno'r eitemau, neu un o'r cyflwynwyr de, o Gymru. Waw. Mae hwnna wedi bod yn neis, cael gweithio yn y Saesneg, eto mae'n wahanol, a, a chymod, um, ond bwyd oedd y testyn, ac yeah. felly yn ddigon tebyg i, yeah, i ffermio, yeah. ynddo fe? Ie, yeah, yn, yn, yr un, yn yr un caf. Felly, yn yeah. hynny o beth, yn falle amser eith hwnna mas, bydd e'n cael ei ddangos dros Bryden, I suppose, a ti'n bod, ti beth yn gwybod, falle gei di fwy o ddeddordeb a, a cael cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Dim bod rhaid ti'n wneud system digon teg, ond Mae rhaid i weithio ti yn Gymraeg, sa'n i'n clywed ti'n yn cyflwyno yn Saesneg, ond ti'n mo, na i weithio ti nawr. Ti yn sicr un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol sy'n ar y sianel. Felly gobeithio gei di fwy o gyfle i, i ehangu, nid yn unig yn Gymraeg, Meilir, ond ti'n ti heiddi cyfle i wneud pethau eraill hefyd. Felly fi'n gobeithio gei di, gei di fwy. Ei, diolch yn fawr iawn ti um, am, dy amser, am dy amser di. A, ti mo, ti, Glei?
Ah, ti, ti mor... Ti'n joio, cael chat y ti fan hyn am awr. Na fe, twl, ie.
Um, Gret!
Pyn mwyn gael ti fynd, fi yn mynd i roi ti ar yr ynys ma. Ti'n mynd i gael brec wrth o gari ar plant, ti'n mynd i gael oh. brec. Right? Ie, yeah, fi'n gwybod. Ynys gochedig am brw bythefnos fach. Sdim plugs ar yr ynys ma. Ond beth yw'r un peth, dim person, un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti. Mae rhaid ti gael o'n i wneud bywyd bach yn haws. Ac eto fi roi ti ar y spot. So dim ffôn yn amlwg, chos dim plug? Wel, gen i ffôn, ond eithaf para'n hir. Na.
Um, Ti'n meddwl bod bobl wedi dweud? Ti'n fi'n anobeithiol pan fi'n cael rhoi ar y spot. Um,
Mae bobl wedi rhoi pethau o gobennydd, neu gitar, neu piano, neu ci, neu llyfr, neu pob, mae pob fath o bethau. Ie, yeah. ti'n meddwl be? Fyddi ddim yn cael mynd â'r plant na'r teulu da fi, obviously. Na, dim twin.
Wel, dim, os nag y plant a'r teulu, falle ci. Mae ci yeah. yn gwmni mowr, yn dweud. O, di, ti beth i fi.
Ie, yeah. ci, a, dwi'n meddwl. A fydde ti... Ci buwch, achos bydd buwch yn rhoi llath i fi wedyn, yw e? A lle ti lladd i fi, achos ti eisiau bwyd? Meddwl am y bola, fe. Ysgop da. A bydde, bydde ti'n ymdopi'r ynnes ma? Ti'n meddwl beth o sy'n gallu ymdopi'n y ben unan?
Ydw, ond dwi yn berson pobl. Dwi'n joio siarad â phobl. Sdim byd yn rhoi fwy o bleser i fi, ti'n bod, cwrdd â phobl gwahanol a siarad â nhw, ffindo mas bach amdanyn nhw, ti'n bod. Dwi'n teimlo bod fi'n ei ymchwil o hyd yn ymhen i. Unwaith, ti'n gwybod, ti'n gwybod i ti, fe, pam ti'n ymchwilydd, ti'n goffo gofyn yr holl cwestiynau, mynd o dan gro'n person. A dwi e'n teimlo bach yn rhwyd weithiau, achos pan fi'n cwrdd rhywun am y tro cynta, fi'n teimlo bod fi'n ei ymchwil amdani nhw hyn. yeah, a weithiau, yeah. ti'n gofyn cwestiynau, ti'n meddwl, ww, falle ddim wedi gofyn cwestiwn mor bersonol. Ond pan ti'n ei ymchwil, ti'n gorfod gwneud e'n dwi ti? Oh, yeah, yeah. Ti'n cyrraedd y llythyr oedran sy'n byd yn, ti'n meddwl, dim un cwestiwn yn bersonol. Reit, ei, diolch yn fawr Garron i ti, um, Meinir Howells, diolch yn fawr iawn ti, ti'n sicr un o gymeriadau Cymru, ond cofio hwnnw'r uh, siow nesa, Chris. Reit. Ryan, ar y hala llun i ti. Guaranteed.